Kienet kontroversjali ovvjament għax kien daħla l-Knisja naħseb dika hija raġuni prinċipali żgur. Inti meta meta tara massa ta' nies eh, li qed taqbel fuq ħaġa. Għaliex il-paroli fil-vojt tan-nies kienu kbar. Il-mama ma kenitx tgħidli kollox lili għax kienet taf li jien niddiskuti mar-raġel. Naturalment, tifhim kien serju, allura la tibda titkompli. Damu sejrin. L-istorja damet sejra. Allura hemmhekk setgħu jaraw kull ma kien joħroġ it-Television Malta, in-nies kienet tarah u. Biss, ta' tifel li kont, kont ngħid, għaliex dan l-għaġeb kollu? Bil-Madonna taċ-Ċoqqa. Batew.
Meta hemm ħafna nies.
Il-Madonna taċ-Ċoqqa kienet il-produzzjoni li qanqlet il-qlub ta' kulħadd, u mhux il-qlub biss. Din il-produzzjoni toħodna lura l-1979. Kienet waħda mill-produzzjonijiet li ħallew impatt għal snin twal. Il-kontroversja li qajmet din il-produzzjoni kienet waħda kbira u għadha tissemma' sal-ġurnata tal-lum. Ħafna kienu dawk li ma tilfux episodju wieħed u ftit kienu dawk li qatt ma rawha. Din l-istorja hekk kontroversjali kienet miktuba mill-awtur Malti Ġużè Diaknu. Id-direzzjoni televiżiva kienet tad-direttur Albert Marshall.
Il-ġrajja tibda b'laqgħa ma' Patri Ravel. U kellu miegħu dal-Fra, Fra Marjanu. Fra Marjanu kien bniedem li involvi ruħu ħafna fis-soċjetà żgħira li kienet ta' dan ir-raħal. Imbagħad dan Patri Ravel jiddeċiedi li minħabba li jkun irid l-art għall-knisja, jiftaħ gwerra kontra Karmnu Tarandu u jrid joħodlu l-art. Ovvjament Karmnu Tarandu kienet l-għixien tiegħu din l-għalqa u minħabba f'hekk spiċċa ħadha kontra l-Knisja.
U hemmhekk tqum din il-protesta ma' din il-familja. U spiċċaw
bdiet tinbena relazzjoni bejn Fra Marjanu u Rita, it-tifla ta' Karmnu Tarandu. U jiddeċiedi li jagħmel pass drastiku illi ma jibqax ikompli jsegwi l-vokazzjoni tiegħu li jibqa' bħala għal patri. Din ir-relationship ma baqgħetx għaddejja daqshekk b'saħħitha daqskemm kienet fil-bidu, daħħal is-Sur Bertie fin-nofs, inqabdet tqila Rita, u kien hemm din il-friction bejn Rita u Fra Marjanu. Talbiet li twiled mejta. Għad li tixrita jew le, l-awtur ma ma jaċċennax għalih, u anqas jien fir-reġija.
U jispiċċa, jiġifieri, li li Fra Marjanu per se kien qisu tilef kollox ukoll għax tilef tilef l-imħabba u jew ir-relazzjoni li tilifha ma' Rita u spiċċa speċi waħdu qed jgħix waħdu, bażikament.
F'din it-triq ġiet iffilmjata il-xot fej kien hemm il-festa, basically. U eh, li niftakar jien voldiri li konna fuq qoddim kelli xi 7, 7, 8. U bdejt naqbes ħafna apparentament. Naħseb l-uniku tifel li bdejt naqbeż ħafna u ġejt nidher naqbeż. niftakar illi s-serja jien ma rajtiex essaċ, le, niftakar illi Kont rajt dik il-biċċa xott tal-festa għax ħallewni nara, bi għax kont nidher jien fiha imma l-bqija is-serje ma rajtux, ma stajtx narah, ma I mean ma ħallewniex, jidirli it was banned, that was għall-kbar biss. Ir-role tiegħi fil-Madonna taċ-Ċoqqa l-ewwel waħda kienet. waħda mit-tzekzieka li konna naħbtu għal Rita u l-familja ta' Karmnu Tarandu ġifieri meta ħadulu l-għelieqi. Il-parti tiegħi kienet il-parti ta' Fra Marjanu. Fra Marjanu illi kien jgħix f'din il-kappella, knisja żgħira insomma. Għandu x'jitlef, dakka hemm dorra li m'għallem tiegħu nnifsu, dik l-art ħabba, dik hekk.
Minn daqshekk l-infern tiegħi jien għażiltu, għax ma bdejtx minn ommi għax webbist rasi. Sewwa, l-ewwel nett jiena nħossni xxurtjata, xxurtjata bil-kbir li l-parti mhux biss ġiet offruta lili imma Ġużè Diaconu, l-awtur, jgħidli li kien kitibha proprju għalija. Jiena kelli tlettax-il sena. Kienet, kien hemm stennija kbira għal din is-sensiela fil-verità għaliex dak iż-żmien ftit kienu jkun hawn sensieliet fuq it-televiżjoni. Stazzjon wieħed, dak iż-żmien kien tvm, Xandir Malta naħseb jien dak kien jismu, u ovvjament kulħadd il-focus tal-udjenza kienet dejjem fuq Television Malta għax ma kienx hawn stazzjonijiet oħra. Kien hawn stennija kbira Ovvjament jiena kont rajt l-istorja kif kienet imfassla oriġinarjament. Li naf ukoll mbagħad apparti mill just il-facts, ovvjament x'kien ġara fis-79 reactions tan-nies u hekk.
Kont inkun eċitata biex narah l-episodju. Wanna x'se toħsem il-mummy. U taw għax l-istorja kienet interessanti. L-atturi kienu ħbieb tiegħi, ġieli rrextajt magħhom fuq il-palk, jiġifieri uħud minnhom bħal Peter Borg u Karmenu Gruppetta u xi oħrajn, jiġifieri mhux Jane Marshall, le, imma l-oħrajn iva, rrextajt magħhom. Allura qed narhom Mhux fuq il-palk. Kont naf li konna se nagħmlu xi ħaġa tajba, iva, għax Ġużè Diacono huwa kittieb tajjeb, famuż, mhux veru? U tajjeb ħafna u jidħol fil-fil, ir-roots, tal-Maltin as such. L-istorja tant ħakmitni u tant għoġbitni għaliex Jane għamlitha veru sabiħa, li you know, Mintoff l-istess, jiġifieri, Albert Marshall kitibha straordinarjament, imma n-nies ħaduha illi qisha, qisha qiegħda, qisha, qisu xi ħadd, affront tar-reliġjon. Huma n-nies li gergru għax huma dehrilhom illi ma misshomx semmew għall-Madonna taċ-Ċoqqa. Dik li nista' ngħid, il-bqija hu. Inti għaliex taħseb li dehrilhom hekk? Ma nafx, għax for imħabba il-Madonna hu għax meta ssemmi huma għax ħa jsemmuha l-Madonna imma jekk semmuha forsi l-film hekk, allura jarawha bi kbira hu fejn naf jien. X'taħseb fuq dan il-punt inti sinjura? Jiena jiġifi jidhirli li speċi ma tantx daħlet hekk fin-nofs fix-xejn il-Madonna hu għax hi qiegħda Ma kienx hemm, he's out of point hu.
Il-plott in ġenerali jiena dejjem ħassejt illi dak iż-żmien adatta Albert Marshall Kont nara artistikament sabiħa ħafna. Il-parti tiegħi ma kienx ma kienetx ħolqot kontroversja għax jiena ġifieri kważi kważi kont qed nivvojsja dak li n-nies kont kontra insomma dal-affarijiet u. Meta bdew jidhru l-episodji ovvja l-parti li Jane bħala t-tfajla li ħadet grazzja ma' dan il-patri kienet later on in the story mela l-bidu n-nies jiġifieri fervur kbir kemm hu sabiħ li qed tara l-kampanja li qed tara Malta tiġi ffilmjata għax kienu jiffilmjaw on the spot dak iż-żmien ma kienx hemm sets jew affarijiet. Ejjew ħa nilħqu l-barka.

Ġuġ! Neżżawkom ġuġ ħadulkom kollox! Qattawkom neżżawkom ma' bifluskom!
Il-kummenti tan-nies. Eh, il-kummenti tan-nies kienu eh, eh, favur u kontra. Kontra għax, pereżempju, wara ċerti episodji il-tifla tal-familja ħarġet mir-raħal u marret, ħalli ngħidu hekk, saret aħba, tiġri ma' dak u mal-ieħor. Marjan! Marjan! Marjan!
Veru realistiku, juri l-fatti tal-ħajja, Fih kien fih xejn ħażin jiġifieri li għamlu għaġeb in-nies għax kien hemm ċerti kliem. Dan jekk tkun għaddej mit-triq eh mhux dak il-kliem biss tisma' tismar. U li kien hemm ċertu xeni, ma rajt li xejn xeni, hawnhekk hawn posters eh fihom agħar minnu. Issa, nisma' lilek sinjura daqsxejn, x'inhi l-opinjoni tiegħek fuq xi parti minn xi episodju? Jien għoġobni kollu, il-film huwa sabiħ u fih lezzjoni, imma dik setgħu ma ġabuhiex hu li tkisser il-ħġieġ lill-Madonna għax iż-żgħar rawha naqra jseħħku.

Allura bdiet tqum il-kontroversja u l-kontroversja bdiet tiskala u tikber u kibret beyond normal. U ħa ngħidlek kemm kienet qawwija l-kontroversja, li kieku setgħu qatluhom! U l-iktar li kienu għamluha fuq il, fuq il, il, kien hemm xena meta, meta twelled it-tarbija fil-kampnar tal-knisja.
Rita, hawn ommok! Rita! Rita! Rita! Ħalluni! Ħalluni! Ħalluni!
Li jiena kont dak iż-żmien għalkemm kont għadni nidher żgħira ħafna imma diġà kelli żewġt itfal, il-fatt li tant kienu qegħdin jemmnu t-telespettaturi x'kien qed jiġri u qamet il-kontroversja li qamet li kienet pjuttost mistennija imma mhux b'daqshekk impatt u dawn kienu qed jemmnu li jiena qisni vera dik il-persuna, dik Rita li kont qiegħda ninterpreta fil-parti. Jiena kont qiegħda nirreċta, jiena kont qiegħda ninterpreta parti. Jiena, jiena Jane, imma l-parti li kont qed ninterpreta bħala Rita Twemmnet u twemmnet bil-kbir tant li kienu qed jaħsbu li jiena vera hekk. Mit-triq, mill-ħwienet u mill-ambjent tar-raħal tisma', jiġifieri, u tibda dak kiteb hekk fuq il-gazzetta u dak jgħid kontra tiegħu, wieħed batti b'hekk jirrispondu 'l xulxin, min jgħidlek li hu da film, Min jibda jqabbel di isa il-ħajja veru xaru kaza xini tagħmel u ma tafx jiġifieri daw kienu il-kummenti more or less in ġenerali għax jien qed ngħidlek ma kontx naqrahom bid-dettall imma kienu l-kummenti ġenerali li kienu kien hemm jew fil-gazzetti li kont naf żgur hija li Jane irċevet ħafna ittri għax kienet tiftaħ qalbha mal-mummy kienet iċċemplilha lill-mummy Min jaf kemm-il darba mar Rwanda, d-dar ta' Ħal Balzan, jiġifieri, hi u Albert, u kienet tkun mifxula. Il-familja tagħha wkoll daru kontra tagħha, l-ġejn. Għax il-familja tagħha fis-sens li l-papa tagħha kien ta' sever. Allura l-fatt li bdiet tirċievi dal-affarijiet qisu tort tagħha li ġara. Li ġara mhux tort tagħha, hi attriċi kienet. Imma, imma, il-pubbliku inġenerali Ma kienx jifhmu dak li inti qed tilgħab role. Jew ikituk parti ta' eżatt kontra ta' dak li inti tħoss. Imma allura fejn hu l-arti tat-teatru jekk inti mhux se tesprimi l-parti to the full, mela int m'intix attur. Issa jekk dan nies qed iħalltu l-ħajja normali mat-teatru, it's their problem not ours. Ħa nsemmi każ wieħed il-Vitorin Galea pereżempju. Vitorin Galea għaddiet minn martirju sħiħ mingħand ħafna nies u anki minn minn kappillan partikulari. Meta għaddew kumment li ma kienx iqarbinha l-kappillan, jien ma kontx naf biha din. Assolutament. U naħseb ma qaltlix għar-raġuni tagħha li kienet tibża' li aħna naqalgħu xi trabil jew mal-kappillan, ma tafx kif, allura kienet iżżomm ċertu affarijiet kienet iżżommhom riserva. Jiġifieri, però eħ interessanti meta smajtu l-kumment jien fil-bijografiji tal-Mami li minħabba l-Madonna taċ-Ċoqqa l-kappillan ma qarbiniex, li għalija hija redikola imma eq. Għax teatru m'għandu x'jaqsam mal-ħajja normali.

Erġa' lura mnejġes lil missierek m'għandek xi tridu. Dak missieri ma.
Missierek ma jridx jarak.
Mela m'għadnix bintkom. Mela ma qallikx Patri Rafel? Fhimt. Ma missierek. Missierek ma jridx jaf bik. Missierek qalbu tugħlbu. Ma! Ma! Isma' minni ri. Għaliex ma jridx jaf bih.
Bibi, bissibu miftuħ. Tibżax, jien dejjem nistenna u nittama imma. Ma tibża li ntebbalkom ġieħkom. Imma missirek, missirek ma jiflaħax għalih l-inkwiet qabel ma jkun iridek hu. Mhux ġiħalla rrid. Mhux ġiħalla rrid għax ħallejt il-missirek waħdu.
Sejra, ma, sejra se nitla! Fejn sejra? Le, ma tmorx! Kolla sew, ma għatlek sejra se nitla! Mux minn hawn, Rit, mux minn hawn, minn hemm! Rita!
Nimmaġina li kienet taffetwani ħafna f'ħajti għax dana wara kollox kull attur irid irid jgħix, irid imur għax-xogħol filgħodu, jiġifieri mhijiex xi ħaġa Hekk l-għid li inti kull filgħodu litteralment għandek in-nies illi qegħdin jobogħduk b'ċertu serjetà u litteralment ma jifhmux id-differenza li hemm bejn attur u persuna fir-realtà.
Qed ngħidlek daqshekk kienet gravi. Daqshekk kienet gravi.
Il-kontroversja ma kinitx biss f'ħalq il-poplu ma anki f'numru kbir ta' ġurnali lokali li ġew ippubblikati minn Jannar sa Marzu tal-1979 waqt li kien qed jiġi mxandar it-teleserje. Fil-ġurnali jidher kummenti kemm kontra u kemm favur dak li kien qed jiġi mxandar fuq it-Televiżjoni Malti. Ħafna kienu l-artikli indirizzati lill-familja Marshall, billi Albert Marshall u martu Jane kienu protagonisti b'mod jew ieħor f'dina t-teleserje. Il-familja ta' Lino Mintoff ukoll li kellu parti importanti u ewlenija f'dan it-teleserje.
Il-telefonati li kont nirċievi u anki ittri li kont nirċievi eh, kienu jtuni indikazzjoni ta' x'qed iħoss eh, min kien qed jara eh, teleserje.
Ittra partikulari li rċiviet il-familja Marshall kienet waħda ta' tajjir u theddid li bla dubju xxukkjat lill-familja Marshall. Għax dik il-pastazata ta' Play La naqqsulha u anqas qtajtuha, jew qtajtulha trid tgħid. Mela hekk ħaqqhom. U jekk jogħġbok għid lill-Marshal li b'hekk irid jiekol, jibgħat il-mara bħala prostituta, ja vili, għax ma marx fil nidħaq hawn, għax ma marx fil-korp tal-pijunieri u lill-mara bagħatha ġo xi fabbrika. Dik il-maħmuġa, dik il-maħmuġa, jiena, ġifieri, dik il-maħmuġa, ħlief tinża' lill-irġiel u torqod magħhom mhijiex tirreferi għal Rita imma qed tirreferi għalija bħala Jane. Veru prostituta. Anke djakono taf inqegħduh għax inġennuhom sejrin u nirrovinawhom la ma jridux jisimgħu. Mela aħjar tneħħu kollox għax se ssir waħda żgur. Veru tliet maħmuġin, Rita l-prostituta, Djakonu il-maħmuġ u il-vili maħmuġ Marshall. Veru għandu mara maħmuġa u għadha ġejja tagħhom. Aħjar taqtgħuha qabel ikun tard wisq. Sur Victor. Nitolbok li tagħti dina l-ittra lil min għadt dan id-diskors ħalli jaqrawha huma u jaħsbuha tajjeb. In-nies kollha fferoċjati għalihom. Sal-Isqof inkwetajtu? Mela aqtgħuha qabel ikun tard wisq. Nirringrazzjak u saħħa. Victor. Rita u Lino propju kienu qishom żewġ amorini jitgħannqu ja xkupa li hu u xkupa Lino.
Ħakmithom ħafna l-biċa xogħol u ġifieri kien għad għandhom it-tfal żgħar. Allura qalu speċi mhux se nħallu t-tfal jikbru. Għafsa ta' qalb. U
forsi parzjalment kienet il-Madonna taċ-Ċoqqa li xprunat id-deċiżjoni ta' Jane u tiegħi biex nitilqu 'l hemm. U allura mbagħad tlaqna għal żmien twil l-Awstralja.
Heq, dawn huma xhieda ta' kemm għamlet impatt, ta' kemm għamel impatt dat-teleserje u mhux dak iż-żmien biss, jiġifieri fis-sebgħinijiet, imma baqa' jissemma' fit-tmeninijiet, fid-disgħinijiet, libna wkoll dan għall-elfejn u għadu jissemma' sal-lum u xi ħaġa li hija interessanti ħafna, Huwa l-fatt li ż-żgħażagħ tal-lum vera affaxxinati bil-fenomenu li ġara dak iż-żmien u jiena, jiġifieri għalkemm iwaqqfuni ħafna nies li kienu rawha dak iż-żmien, il-Madonna taċ-Ċoqqa, mid-dehra dawn kienu anke kellmu lil uliedhom u lil ulied uliedhom fuqha. Din tant baqgħet tissemma li ż-żgħażagħ tal-lum Interessaw ruħhom ukoll u mhux qalu, per eżempju, hija dik xi ħaġa tan-nanniet, għaddiet. Imma tiskanta kemm żgħażagħ u kemm studenti anke bħalkom fil-fatt li interessajtu ruħkom u proprju illum qegħdin hawnhekk tintervistawna.
Nista' ngħid għalija li lil dawk kollha li ħadmu nixtieq ntihom proset ħafna għall-acting tajjeb li ħadu minn kull naħa u anki speċjalment għall-producer Bertu Marshall. u anke Jane Marshall li għamlet sforzi kbar biex ħadmet daka il-teleserial li għadna qed naraw. Speċjalment il-bieraħ meta rajna dik l-acting sabiħa meta Vitor Ingalia tal-attakk f'qalbha u waqgħet mal-art. Naqbel ħafna mal-awtur kif kiteb fil-ġurnali lokali, naqbel miegħu perfettament. Jidhirli li ħarġu ħafna kwalitajiet pożittivi fihom. Kien hemm wieħed mill-fatturi kien li qajjem reazzjoni fost il-poplu. U 'l dan-nies ninżagħlem il-keppell għax bis-saħħa tagħhem id-drama beqgħet sejra. Il-motto taċ-ċaqqa tfisser suċċess.
Allura ħallejna impatt li naħseb jiena konna qed nagħmlu biċċa xogħol tajba biex baqa' jisemma' sal-lum.
U iktar sa iktar ma jgħaddu żmien, iktar iktar dan it-telesir iktar qisu ma jmutx, qisu ma jmut qatt. U kienet novità għal Malta, ma kinitx ħaġa